Мунньаҕы ис кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ, уруккута тыа хаһаайыстыбатын министрэ Александр Атласов бэйэтинэн иилээн саҕалааныттан мин ааспыт ааһарыгар тыа хаһаайыстыбатыгар сыһыаннаан ыытыллар республика политикатын шоковой терапия диэн ааттаабытым. Мин аһыныырбынан билигин тыа хаһаайыстыбатын эһэр тыа сирин босхолуур политика ыытыллатар ол туһунан өссө алгыы кэпсиэм ол курдук холобур бу ааспыт сылга сүөһүбүт ахсаана он икки тыһыынча төбөнөн аҕыйаабыт бу бүтүн улуус сүөһүтүн ахсаана бүгүҥҥү тургунан республика Туохпар улуустары барылара түһүгэр арай Хаҥалас улууһугар хамсаабатах диэн буолла. Онтон Таатта улууһугар холобур икки тыһыынча тэбэннэн аҕайабын. Бүлүү улууһугар биир тыһыынча уонна дьэ ити курдук барылара түһүгэр уон икки тыһыынча тэбэннэ. Бу ыйдаах дьыла мунньах үрүҥ боппуруоһунан Саха сирин Аартыкатааҕы балаатыгар тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыы кэнсиэпсийэтин барылын дьүүллэһии буолла. Кэнсиэпсийэ кэнсиэпсийэ курдук Киһи сылыыра суох бу концепция бэсиин бастыыбыныгар диэри билигин диэхтээхтиин буолла. Саха үрээрэ холобур быйыл он биэс миллиард үп көрүллэр буоллаҕына онтон миллиард аҕыс сүүс мөлүйүөн диэн баттаабыттар. Ону биир депутат, мунтаар депутата Андрей Николаев бэркэһээтэ кини финансист буоллаҕына оттулсубут бу Арктика уон үс улууһугар олорор алта уон түөрт тыһыынча киһиэхэ ол эбэтэр нэһилиэнньэ алтыһылы түөрт дьэһэтэй бырыһыныгар бырыһыныгар тэҥнээх дьоҥҥо Саха үрдүнэн тыа хаайсыбыта көрүллэр үп уон икки бырыһыанын биэри төһө сөптөөҕүй диэн боппуруоһу көтөхтө. Бу холобур таба иитиитэ, һылгы иитиитэ буоллун даҕаны диир кини. Онтон сүөһү иитиитин, үүнээйи үүннэриитин манна киин сиргэ үүннэриэххэ наада уонна мунна тиэйэр ордук буолбатах дуо диэн боппуруоһу көтөхтө. Ону кытта Арктика министерствотын бэрэстэбиитэлэ хомойо иһин аатын нуруммакка аҕалбыппын эбилэспэтэ кини ыйытар оччотугар бу алтан түөрт тыһыынча киһини Дьокуускайга көһөрөн аҕалабыт дуо диэн ыйытта ону депутат көрүөххэ диэтэ Давай переселиммин. Уопсайынан үп-харчы эйгэтин үлэһиттэрэ эрэхтээх дьоннор. быһыыппарала кэннилэри букунаах дьону ардыгар өйдөөн көрбөттөрө мэлдьэх буолбатах. манна диэн эттэхэ хоту даҕаны сахалар олороллор эбээт. холобур булуҥ улууһугар бороҕоттор бааллар кинилэр үйэлэрин тухары сүөһү-сылгы иитэн көрбүттүннэр, биллэн турар, билигин лаппа аҕыйаабыт буолуохтаахтар, чэ, бааҕай кыллаахха диэри мин билэрбин икки ыал иитэр этэ. Онтон аттарын билбэтим Онтон мылаана эбээн Бытантайга холобур билигин Хахайрининэн барытынан тарҕаныара саха сүөһүтэ онно ордон хаалбыта эмминтаал боруода буккаабах сүөһү ол эбээн Бытантайтан тарҕанан билигин Хахай сүөһүтүн иитэ сылдьабыт онтон Беркаянскайдар Биллэн турар, хакылар эмиэ үйэлэрин тухары сүөһү сылгы иитэн кэлбит дьоннор билигин онно таба сыта да суох буолуохтаах. Онтон дьэ оҕуруот аһын этэр буоллахха дьэ Аартикаҕа биллэриэххэ наада. Онно дьэ күн киирбэт хайынын онон тэбилииссэ оҥоһун туттахха дьэ онно оҕуруот аһын киһи хата өлгөмнүк ылыа этэ дии саныыбын. Депутат бу мээнэҕэ инньэ диэбэт ити дириҥ хоһоонноох дьыала холобур Дьокуускайдааҕы агломерация туһугар турунаан дьыллар билигин республикаҕа алтата барда бу икки тыһыынча Сүүрбэ-үс, сүүрбэ төрт сылларга Дьокуускай маастар-былаанын олоххо киллэриигэ уон миллиард сыл куойу көрүллэн турар. Аны туран бу буолаана бюджетнай инфраструктурнай кредит харчыта. Биллэн турар кырабырыһыннаах үс бырыһын он биэс сылга бэриллэр уонна төлөбүрүн үс сыл буолман биирдэ төлүөххүн сөп. Ол гынан баран биир иэс аата иэс буолаары. Барыта икки тыһыынча отут сыллы төрт сүүс биэс миллиард солкуобай солкуобайга бу инфраструктура тутула барыахтаах. Дьокуускай маастар былаанын олох киллэрийэ. Бу былаана дьиҥиһэ киирдэхэ капитализм, капитализм бэйэтин айылҕатын быһыытынан дьону Дьокуускай тулатыгар бу үчүгэй инфраструктуралаах, ырыылаах, уоллаах-иистээх, сибээстээх сиргэ чөкө ырыынак оҥостор быһыыта. рыночная экономика олороппут. Онтон дьити ороскуоттаах хотугу дойду дьонун сыыйа-баайа маннык бу куоракка көөн киллэрэр быһыыта. Улахан таағас буолаата. Северный собос иһиннен ханнык да капитализм ирдэбиллери эппиэттээбэт быһыыта. Дьол иһин ити сыыйа-баайа күүһүрээбэккэ, бэйэтин хайысхатынан курдук дьону көһөрөн киллэрэр. Ону кытта биллэн турар оччоҕо ол ил баайын хостуур хампаанньаларга ири-дойдуну босхолууллар, мэһэт-таай буолбаттарын курдук. Онно буоллаҕына ити Аляскаҕа, Канадаҕа курдук эмиэ Туундараа тайхаҕа вахтовай ребенок баар буолатаатар. Ити туунан мин ааспыкка кэпсээн турабын, онон кытылаабаппын. Дьэ бу бэйэт сыаналаан көрүҥ. Тыа хаһаайыстыбатын көрдөрүүтэ барыта түһэр. Арай Дьокуускайдааҕы көтөр фабрикатын көрдөрүүлэрэ түспэт ымыы тахсаан аһыллыта эбиллэрдэр дьокуускайга дьон муссуохтаах эригэр аны туран сойури диэн баар буолла киэн туттар биитуохпут төһө рентабельнайын туһунан эппэтилэр гынан баран төгүрүк кылыбаһа олохтоох оҕурсууну иһин абыранныбыт Ону мэлдьээн табыллыбат. Дьэ, сүөһүбүт ахсаана сылга уон икки тыһыынча төбөннөн аҕыйыыр буола хас сыл барабытый? Уонча сыл барабыттар. Ол кэнниттэн бары дьомо маастар былаан оҕолоро буоларбыт этийэбит. Туох то бу Дьокуускайга туох да оҥорор оҥорон таһаарыы суох обод фабрика суох оччо ханна олоробутуй? Россия байдаҕына босхо көччүө резервацияҕа курдук олорбутун диэбит индеецтэр курдук. Ол гынан баран дьэ бу билигин даҕаны уонна кэлэр сылларга оҥорон таһаарыы эйгэтэ остуоруйаҕа курдук уларыйа дииллэр. Ол курдук искусственный интеллект, роботизация диэн ол сыанан үлэһитилии босхолонор туга хайысхата ат хаамыытынан хайдар онон инникитин хайдах буолуон туйунуур ыарахан креативнай экономика хаһайыннара дииллэр ити интеллектуальнай интеллектуальнай айар үлэ биллэн турар үрдүкү технологиялар иһин онно биллэн турар киһи барытын кытта эрэ кыһаһыах ол да буолар дьэ олохпут ол диэки баран иһэр

Бу икки жүз биэс ТВ-аналлаах ыанар ынахха бырайыага иһитэ илик үһү. Бырайыага иһитэ илик буолан тыаҕа чуо тура биллибэт билиҥҥитэ. Оттон сүрүн куһаҕанынан, конечно, аһылыгынан хааччыйыы буолуо дииллэр. Онно бириэмэ наада диэн буолла. Билигин дьыл онно үлэ бара турар даа. Интернет ресурсаларга оһоруллубут ырытыылар буоллахха онно биһиги Вологодскай уобаластан Галштинскай боруода сүөһүнү атыылаһыахтаахпытын этэ. Ити хотоҥҥо бу аан дойдутунан үрдүнэн хаамай бөдөҥ уонна хаамай үүттээх ынах. Маныы ааттара бары сыыһа киэҥник тарҕанан эрэллэр кыдьык холобур дьэ бу Орловскай уобаласка бу Галштинскай боруоданы хайда иитэллэрин туһунан биир учуонай ыстатыйаны аахпытым. Онно ол аана дьэ сылга Аҕыс, аҕыс аҥаар тыһыынча киилэ ыйытыы ылларбыт ортотунан, ол быһыыларыттан уонтан тахха тугу тыһыынчаны ылытар рекордсменнар бааллар. Уопсайынан бу боруода хаама элбэх үүтү биэрэр ынаҕа уон тоҕус тыһыынча киилэ үүтү биэрэр ынах баар үһү. Буола сылдьыбыт быһыылаах. Онно чэ бэлиэтэммит онно рекорд он тоҕус тыһыынча киилэбит. Даах диэбэккиннэ. Ол гынан дьэ уруйалларынан бу боруода аһылыгар олус хаппырыыс эбит уон тоҥуй. Тоҥуй уонна хаппырыыс үһү. Ол иһин малаа Уралтан бэттэх дьэ улахан рентабельнай оһохтон уруйаллар. Ону бу олохтоохтор аа Новосибирскайдар, Красноярскайдар бу Дальнай Востокката буоллун олохтоох бороданы кытта селекционирлар эбит. Итсииннэрэннэр олохтоох усулуобуйа сөптөөх сүөһүнү ылан онон үүттэрин эмтэҕин эппиттэр. Дьэ депутаттарбыт омуннаах оҕус дьон буолан биэрдилэр. Биир үчүгэйдэрбит тоҕо үс эрэ тыһыынчаны ыыталларый? науканы кытыннарыахха наада. Биһи холобур аҕалаллар. Ханна эрэ чобу билэр дьоммут этэллэринэн үс тыһыынчаны ыыһдьаннар науканы туһананнар тоҕус тыһыынча атлы таһаарбыттар игин диэн буолла мин көнөтүнэн этэбин биһиэнэ үс тыһыынча киилэни ыыппыт таһаарбаттар мин онон улаханнык таһаарбаппын үс тыһыынча диэн элбэх көрдөрү Сэбиэскэй кэмҥэ биэс тыһыынчалаахтар диэн республика үрдүнэн аҕайахтыы баар этэ. Аатырбыт ыанньыксыт Павел Шарин курдук ударниктар. Онтон аллара оройуон таһымыгар икки тыһыынчалаахтар эмиэ аҕайах передовик баар буолааччы. Тириэртэн түспэт икки тыынча диэн ол аата улахан көрдөрүөтэ ортотунан тыынчатынан атах буолааччы биир наттан көрдөрү ол саҕана хайдаадай сүөһү эбии аһылыы биэрэллэртэ сүөһүгэ уотурбаннан аһыыр эбии аһылык буһарар анал үөһэ хас хотон аһыыр Сиилэ, сенаж, аны туран буоллаҕына анал идэлээх дьоннор көрөллөр-истэллэр, бэтэринээр баар, зоотехник баар, ол үрдүнэн умнулата. Ол кэнниттэн биһи бородабыт уларыйа илигэ, ин биир олохтоох симментал боруода. Онтубут билиҥҥи хайдах үс тыһыынчаны ортотунан биэрэр буолбутун мин биир бэйэм улаатан дьиибэргиибин. Уонна ол науканы төһө да кытыннарбыт иһин ол үс тыһыынчаттан тоҕус тыһыынчаны сааттаххыт ити остуоруйа мин ол науканы кытыннарымаҥ диэбэппин наука хайаан да кыттыһыахтаах науканы нархайдык кэлэр буолла ол боруодабыт билигин бытархай хаһаайыстыбалар Мин биэһэлик сыыппатахтар чөккө, онон ол урукку ол цементал, олохтоох цементал бородабыт өссө төннүбүт буолаатах. Ханнык да специалист суох. Мин биир да хаһаайыстыба бэтэринээрдээх уонна зоотехниктаах хаһаайыстыбаны чэ көрөлүкпүн улахан хаһаайыстыбаларга биллэн турар баара буолуо. Онтон дьэ бу оттоп аайы туохтарга суох, оннуктары көрөлүкпүн Биллэн турар, сылга уон икки тыһыынча сүөһүнү бүтэрэр дьоннор өрүүнэ туһунан толкуйдуур буоллахпыт. Ил Дархан бүтүн бэйэтин туһайыы тылыгар ордук перэн турар. Тыа хаһаайыстыбатыгар Удаарсыыны көмөнү тупсарарга деп. Ол чэрчитинэн мин өйдөөппүнүн боломуочулары улуустарга биэрэргэ былаанныыллар. Биэс хайысханы бэлиэтээбиттэр. Маны сүрүн балларын оҥордубут дииллэр. Бу проект туох основные подходы диэн үбүн хаччытын тыырыны билиҥҥитэ быһаара иликтэр диэн буолла манна туо диэххэ эбит ол аата маннык диэххэ сөп Владимир Поскачин Ил Түмэн депутата тыа хаһаайыстыбатын сүрүннүүр боломуочалары олохтоох халайыныыга Биэриэххэ диэн туруорсуутун кытта эбэлэһэллэр эбит принципиально ол гынан баран тоҕо нэһилиэктэр таһымнанан биэрбэттэрэй дьиҥинэн дьиҥнээх олохтоох халайыныы диэн нэһилиэктэр буоллар муниципальнай тэриллиилэр улуус дьаһалтата диэн манна диэн эттэххэ

ну онтукабыт куонкурустары ыытыы боломуочуйалара буолан биэрбитэ оттон былырыын айдаа туохха бырайыакка этиллэннин улуустардааҕы тыа хаһаайыстыбатын управлениеларын үбүлээһиҥҥэ УСК-лары ол эбэтэр үбүлээһиҥҥэ Туспа ыстатыы көрүллэтэ. Ол аата бу усукаалар күүһүрээхтээхтэр. Бу усукаалар тыа хаһаайыстыбатын министерствотын подразделениелара буолаллара мин биир бэйэм хаарбахтаабаппын. Ол аата Уручное управление имбиэ аһылҕанан бар. Урут тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ хаһаайыстыбаны кытары аһтан уунан аҕыйар буолла, билигин арыый чугаһаан биэрэр. Урут даҕаны хаһаайыстыбалары кытта эн биэри усукаалан үҥүлэйиллэр этэ. Министиэристибэлэр ол уларыйбат, син биири урукку схема хаалар буоллаҕа. Итиннэ туоллаҕын уларыйа бараммын биир бэйэм билбэппин. Оччотугар мин эһиттэн күндү көрөөччүлэртэн бу боппуруоска хоруйдуургута көрдөөбүн. Боломуочулары тоҕо нэһилиэктэр таһымнарынан биэрбэттэрий диэн ыйытыкка. Манна икки хоруйтан, бу икки хоруйтан талан ылыҥ. Уонна ол аана Бастакы, биир эбэтэр икки дэҥҥит комментарийдарга бэлиэтээн, бастакыта «Баскачин туруорсарын иһин» диэн эттэ. Иккиһэ бырабыыталство отут сыллаах эстиэ эппиэтинэһин улуустарга халбарыгар быһыыта. Чэ, мин мунньахтан үөскээбит санааларым итинниктэр.